Muttafakun aleýhi aleýhi bolsa kim bolýar diýdik Kasym? Buhary bilen. Awa Buhary we Muslim rahimehullah ikisiniň kitabynda çykaran näme hadysy bolýar diýdik. Şu hadysda Pygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem näme öz ummatynyň kalbynda nähili ornunyň bolmalydygyny aýtýar we şony bir derejede näme söýüp bilmeseň imanyň näme dolmadyklygyny aýtýar. Näme diýär bu hadysda? Hiç biriňiz imanyňyz dolmaz diýýär, tä, hatda diýýär, tä. Ýani şo zat bolmasa bolanok. Tä men bolýançam ol adama söýgüli diýýär. Eje kakasyndan hem beter, ejesinden hem beter, çagasyndan hem beter. Soňam näme gysgaça näme etýär? Wennas ejmen we umumy hemme adamlardan. Düşüniň. Ýöne näme hemme adamlaň içine ejeň, kakaň, ogluň, çagaň girenakmy? Girýä ýöne näme tahsis edip çykardy sesiň sen ejeň kakaň çagaňy umumy adamlary söýşüň ýaly söýeňä olardan artyk söýýäň şoň üçin pygamberimiz salsam umumy adamlardan diýse ýani umumy adamlardan artyk söýbilseň bolýa ýöne ejeň kakaň ýalak söýmeseňem näme hökman däl diýen düşünjäni näme kabul etmelilik ýok ejeňem girýä kakaňam girýä bala çagaňam girýä diýe. Soň we beýleki adamlaryň hemmesem gide. Şularyň hemmesinden artyk meni söýýänçäňiz, imanyňyz dolmaz diýýär. Şu hadysy aýdanda, Omar razyýallahu anh näme diýýär? Ýa Resulallah, sen öňem şeýle diýýär, ýöne özümden artyk seni söýübilemok diýýär. Şonda Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýýär? La ýa Omar diýýär. Ýok Omar diýýär. Meni özüni, özüňi, özüň, meni ýa özüňi söýüşiňden hem artyk söýmeseň, imanyň dolmaz diýýär. Şonda Omar razyýallahu anh näme diýýär? Ýa Resulallah, indi sen maňa diýýär, Özümdenem artyk söýgüli. Şonda el-ane diýýär, indi imanyň doly diýýär. Şoň üçin näme? Akydaty ähli-sünne wal jemaatda, biz alhamdulillah ähli-sünne wal jemagaty, ymamlara uýýan adamlar, Ebu Hanifa, Imam Mälige, Imam Şäfiä, Imam Ahmet, rahimehumullah, hemmesine uýýas, hemmesini söýýäs, hemmesini sylaýas, şu alymlaň sözündenem çykamzak. Näme diýýäs? Pygamberimizi bütin dünýede bar bolan adamlardan artyk söýmedik adam näme? Ikiň biri. Ýa-da näme? Iki ýüzli, kalby kapyr, daşy musulman adam. Ýa-da näme? Pygamberimiziň doly derejesini beribilmedik näme? Dininiň ylmyny, sowgatyny, öz ynanjyny, iman baýlygyny, iman doldurgyjynyň nädip doldurylýanyny bilmeýän bir ylymsyz adam. Şoň üçin ikiýüzlülik etýänler Alladan gorkup näme, daşyny musulman edişi ýalyk içinem musulman etmeli we ylymsyzlykdan Allaň we Rasulynyň hakky gadyryny beribilmeýän adamlaram näme etmeli, öz ylymsyzlyk kesellerini näme, ylym bilen derman edip, Allasynyň bermeli derejesini we pygamberiniň bermeli derejesini bermeli. Şoň üçin näme, biz pygamber ejemizdenem, kakamyzdanam, bütin dünýede bar adamlardanam näme, artyk söýmeli. Ýöne pygamberi söýmekligiň manysy näme? Ine gep şunda gelip çykýar. Pygamberi söýmek näme? Ýa Resulallah, men seni söýýän diýmekmi ýa-da iman etdim diýmekmi? Pygamberi söýmekligiň alamaty näme? Şoň söýen zadyny söýüp, şoň ýigrenen zadynam ýigrenmeklik. Bir alymlar şeý diýip açyklaýar. Käbir alymlar näme? Buýran zadyny kabul edip, gaýtaran zadyndan gaýtmaklyk diýýär. Düşündiňizmi? A käbir alymlar näme diýýär? Şoň sünnetine eremeklik diýýär. Käbir alymlar näme diýýär? Şoň dinini Şoň getirişi ýarak tutmaklyk hiç zat goşmalam däl, hiç zat aýyrmalam däl. Käbir adamlar näme diýýär, Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allaň näme, gullugyna ynanmaly we onuň rasullygyna iman etmeli. Gullugyna ynanan adamyň näme, gullugyna girmeli däl. Gul adama gul bolmaly däl. Düşündiňizmi? Pygamberimiziň Özi bir zada gul. Pygamberiň guly kim? Pygamberiň hojaýyny kim? Alla. Pygamber bizi öz gullugyna çagyrdymy ýa öz hojaýynyň gullugyna çagyrdy? Öz hojaýynyň gullugyna çagyrdy. Biz şoň üçin näme pygamberiň gulluk eden Allahyna gul bolmaly. Ýöne pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Gul diýilse-de alymlar näme diýýär? Ýani gul diýilse öz araňyzda, öz içiňizde hyzmat edip ýören gul diýip düşünmäň diýýär. O Rasul gul diýýär. Rasul gullugam näme? Ýani diýýän zat geçmişden näme habar berse ynanmaly. We geljekden näme habar beren bolsa ynanmaly. Sebäbi Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem getiren dini, Islam dininde Kur'an hadisde bize geçmişdäki ummatlardan habar beren zatlar bar. we geljekdäki boljak zatlardan hem habar beren zatlar bar. Şonuň üçin sahyh hadysda, aýatlarda geçmişden we geljekden näme habar berilýärmese, ynanmaly, tassyk etmeli, görmedik hem bolsak, görýän zadymyzdan hem beter ynanmaly. Men şu wagt seni görýän. Emma aýat kyýamata golaý bir zadyň geljekdigini aýtýar, entek men göremok. Men şoňa seni görýänimdenem beter ynanman. Düýn näme bolandygyny öýümde bilýän. Ýöne aýat maňa näme, ýigrimi asyr mundan öň näme bolandygyny aýtýar. Men şu aýatyň ýigrimi asyr mundan öň habar berýän zadyna düýn öýümde görüp bolup geçen zadymdanam beter iman etmeli. Dedim, Allaň ylmy meň ylymdan gowy. Sebäp dedim, belki men düýn gören zadymdam ýalňyş bolup çykandyr. Ýa eşden zadym ýalňyş çykandyr ýa gören zadymy Undy bilýändir. Nyýaz seni şu wagt görýän. Sen diňe suratyňy goýan, belki seň ýeriňe jyn oturandyr. Düşündiňmi? Bolubilýär galak zatlar. Şonuň üçin näme biz Allaň geçmişden geljekden habar beren zatlaryna gören zadymyzdan hem beter iman etmeli. We näme diýýär pygamber meselem? Allaň guludygyna rasulyna iman etmeli, geçmişden geljekden näme habar beren bolsa, tassyklamaly, iman etmeli we buýran zatlaryny etmeli we gaýtaran zatlaryny gaýtmaly. We Allada şoň getiren dinine görä ybadat etmeli. Ana şu pygamberimizi söýmekligiň pygamberimize näme iman etmekligiň şerti.